Dem baş temaşevanên hêja em cadinê di bernameyek rengên jiyanê de bi hev re ne. Îşev mêvanê min helbestvan Çetîn Lodî ye. Kek Çetîn tu bi xêr hatî ser sera ser çavan hatî. Sağ bî zor spas ki mala ava mamosta. Beriya ku em derbasî bernameya xwe bibin ez dixwazim Çetîn Lodî kî ye, çi kes e, bi çi karî re bilî ye û vê gavê çi karî dike û tu xwe bi mêvanan re Bi temaşevanên me re xwe bidî nasandin. Belê mamoste. Serê ewelde silav û rêj bûyî temaşevanê Çartel TV û em mêvan kin, em spasiya xwe dikin. Ez sala hezar û neh sed û heftê û heşta li gundê Dihê a Lûdê ez hatime dinê.

Çardeh saliya xwe de min dest bi helbestê kir. Vêga çil salî me teqrîben bîst û şeş sal çêbû ku me helbestê dinivîsînim. Belê vî awayî me. Tu çi kar û îş dikî? Ez dixwazim tu xwe. Karê ku rojane em belê. Karê me ê ku vêga ez dikim e, ez Etariyekî me xaliya û bettaniya wî karî ve muşteğil im û wek dijî wextê. Tu li gunda digerînî an li nav bajêr? Em nava bajêr û gundê derdorê ê ku nêzê Îlihê em wa dera digerin û wî awarî em eşyat xweş ê kevin û ên û em li hev dikarîn berê bi wî awarî jin. Piştî piştî van em bêjin krîzên aborî Rewşa îşê we çawa ne gelo? Rewş vêga sadî em bêjin hatiye sihî. Tişta ku me bîst weraqat firota îro em ser hevdû çilî dikirin. Ê ku beriya vêga mişteriyekî me di hepsê hewş bû cihazê zarokê xwe bistanda veqetanda koşeyekê daniya

Em ê helbest pê bidin gotin, bidin xwendin û hema yekem helbesta ewil ez dixwazim ku tu helbestekê xwe ji temaşevanên me re bixwînî. Kerem Kerem. Serçava rasa. Car her mirov tiştekî digerê destê min de mû an ser de diqevize. Belê mams. Ey nû. Vaye bajarê te ka keştiya xwe bîne. Cêwik neman, ne welat, ne al û ne jî ol ma. Dîsa me li keştiya xwe siwar bike, bive ba xwedayê xwe. Em yetîm û sewî mane. Tu were xwe li me bigire. Em bê ol in û bê al in û bê ax in. Em muhacir in. Dîsa nikilê keştiya te li riknê me neket. Zarokên dêle gura hêla hêla wan bûn, rûspiyê me jî pê deng man. Mela û Smaîl û Mem û Zîn Beku jî pê deng man. Ji bilî Mehmet Tunc û havalbendê wî dilopên çavê me ji behra te tijîtir bûne. Bapîrê çavê me Ey Nuh De were carekî di avjeniyê bike. Em bê minetin ji xeynî zarokên çiya. Êy hawar û rahêje de pên keştiya xwe bibe here rê û rê. Belê, gelek gelek spas mamosta. Helbestvanê hêja berkem bere. Dibêje helbest lihevkirina hest û hîsan e. Li gorî we helbest çi ye? Yanî daha bi rastiya wî, gelo hûn dixwazin bi helbestê wan çi miradê xwe bikin? Belê, serê ewil de ji ber ku navê mamoste Berkem Bereh derbas bû. Rastî jî ez dayme her civatê de ews wî wek bavê xwe ê helbestê dibînme û vir de yî silav û rêzê xwe ji bo stûna helbestê Berkem Bereh dişînim. Qasta min Tay wek her helbestvanê ku em bêjin hest û hestê xwe dinivsîne an helwesta xwe dinivsîne. A min rast e ez jî wek her helbestvanê hêstê xwe dinivsînim an asûyê ku Nirxê min de derbas be wê dinivîsînim lê ya herî girîng ez ji bo çand û zimanê kurdî dinivîsînim. Yanî wek diyarkirina arşîva kurdî ez dinivîsînim. Qasda min jî ya rastî ev e bêjim. Belê. Mamosta te du pirtûk nivîsandiye. Yek Çavên Şevînê. Yek jî rê û rê. Ez dixwazim bipirsim, gelo çima we van pirtûka nivîsand? Sebebê wî çi bû? Sebeba wê a ewil ku min dest dem berfireh be dixwazim piskî qas qalê bikîme. Dema ku cara ewil min helbest

Em bêjin min tu pirtûkê wan jî naxwendû. Dema ku min nivîsî min bi xwe re sozek da. Min got ez heke ku ji xeynî min kes ne mabe û ne mîne jî kurdî binivîsîne heta ku ez bimirim nefesa talî ez ê ji bo çand û zimanê kurdî binivîsînim ku heta Nefes, dema ku îcar em ketin nêv wejeya kurdî de min dît ê ku talî ez im ku nivîsêr e lê hê jî ew xwedî wê sûza ku helwesta ku me de yem girêdayê wê ne. Mala te ava, di vê navberê de ez dixwazim tu helwestekê jî ji me re. Ser çavê xwe biwiste.

Çavê te teqes ol e. Ne çar mezheb jî bin, hûr in, kûr in û dûr in, dibihûr in. Çavê te şerê navxweyî ye. Wek filfil in, tûj in, tehl in, agir in, malkambaxî ye.

Ne ji çavê te bûye teqez ez ê hafiz bûme. Çavên te xwelî, xwînî, xwezî ne çavê te. Berê gelek gelek sipas gelek sipas niha em nîjar mijara ziman rewşa zimanê kurdî.

Em bêjin ser Êlihê koçek û kolanê ku lê negeriya me bwer nakim hebin. Lê heke rast û rast be sayem îro kine û em bêjin notî heta di hezara wê malkambaxiya ku wextê ku rojê deh pazdeh Mirov dihatin kuştin wextê em bêjin Hezbollah jiya de ji vê ga zêdetir gel zimanê xwe xwedî derdiket. Zimanê xwe belkî sedem jî ew belkî nûş gundak koçberê bajêr kiribin lê îro em vê dibînin ne mixabin Sadî hefte jî zimanê bi tirkî tê naxaftin. Yanî em xwe bi wê qaskedê hî bername dest pê nekirîn. Pêşî em bêjin em şûjinê xwe re bikirîn û derzîyê hinekî din. Yanî em xwe bi zarokê xwe re diaxivin, ez dibêjim Keça min ka avekî bide min ji bava soxm û sin sicex min. Yanî fehm dike lê em bêjin alê axaftinê de pratîkê de mixabin yanî zimanê tirkî tê axaftin. Yanî em îdî wisa bûne hêdî ji xeynî asîmîlasyonê ji xwe ev heye ev ziman tê bişeftin lê mixabin em îro Bûna auto asîmîlasyon. Yanî Yanî em hêdî bi xwe em asîm. em xwe bi xwe êdî asîmîle dikine wê bêjim yanî. Belê ez dixwazim bi vê re girêdayî di helwesteke xwe de hûn dibêjin tembûra min zimanê min e. Çima tembûra we zimanê we ye? Yanî tu xwedikî şûna em bêjin hunermendekî ku tembûrê dixe û tu bi wî bi wê mabestê te gotiye çi? Tu dixwazî çi bêjî? Ew mabest car heye hinek tişt li hev diguhere. Car heye mirov em bêje stranbêje xwe bi wê re hatiye an jî car heye ku tembûrê lê de. Wê derê qasta min

Hûn dixwazin di wî warî de çi bêjin? Yanî zimanê kurdî zimanekî di çi astê de ye di warê edebî û danûstandin û bazar û filan û bêvan de? Em bêjin erê vêga lewaz ketiye lê Bi rastî wek zimanê dinyayê ew jî di kîjan astê de ye? Ziman yanî ev ê ku dibêjine ziman ne zimanê em bêjin aborînasa ye an ê wejê ye an yê ev ê ku rast û rast ê neyarê ku vî zimanî ne. Nixwe em bi heke ku em bêjin zimanê kurdî nê Tenê ê axaftinê bûna, îro ev pirtûkê kurdî rastî çêne dibûn. A lê aborî de ev dersê ku em bêjin wek bijîşk teva jî bi zimanê kurdî piranî Amedê jî navendê jî wî zimanî perwerde dîtin û bijîşkiya xwe kirin. Ji xwe mesa weke ku em bêjin tirkî û ewg perwerde jî bine lê dîsa zimanê kurdî jî ew astê bijîşkiyê qedandin. Ev ji xwe ji ber ku ev tişt têne gotin li hemberê wan em van tişta dinivîsîne. Yanî em tenê ne dibêjine zimanê kurdî zimanê axaftinê ye. Em dibêjin zimanê kurdî. Her zimanek aya tikiyê xwe dê di ala ye, ew zimanekî xwe em pê diaxivin ev jî aya tikiyê xwe di ala ye. Em wî zimanî hem diaxivin û hem dinivîsin hem cîhanê de jî em bêjin tê dayînstandin. Em bêjin ji ber ku îro Stadûkî me tune, ji ber wê hinek em em bêjin an qaz dimînin an ew nexwe tip alê ziman de, alê wêjê de, alê ewkê de tip problemê me û cîhanê tiştek ku kî ji wan kêmtir tiştek tune anî. Belê te behs kir te got ziman bi rastî ayeta Xwedê ye. Erê. Rast e. Lê belê ê ku qet ayet ji devê wî kêm nedibûn. Birêz Bilent Arinç wê gotina ku gava dinê min got, gotibû. Min got ez wî jî bikim bîra temaşevanên hêja. Ew wî gotibû zimanê kurdî ne zimanê danistandinê ye, ne zimanê aborî ye û ne zimanê siyasetê ye û filan. Yanî xwestibû ku pê kurda piçûk bixîne. Bi wê mabestê gotibû, Ez dixwazim tu ji me re helwesteke încer bixwînî birayê Jean. Silav pir, div ser her du çavên min mamoste.

Îro rojbûna min e. Pasteyek bi deyn û vaxwarinek bi ker, çend dest dest kutanên mecbûrî piştî qermîçek ketin rûyê min. Lamba qazyaxê hate bîra min. Çawa welidîm, nizanim ji nîşka ve piv dikim salê ku li ber min çûyîn. Sar û germ dibim, hêstê min û kenê min ê derewîn, nizanim ne bigirîm û ne jî bikenim. Nizanim piştî sî û heyî zivistanê li ser min de bihûrîn, bê al û bê bihar, gulê çavê min ez meyandim. Ez nizanim ku îşiv ez ê têr bigirîm. Havalê min ê kun çûyîn beriya min, ez ê îşiv xwe kewiyê de berdim. Heta siharê û sirê sibê zikra tê de me. Dibe ku îro min kûrbûniya xwe, mişayixek ji min derkeve. Îro rojbûna min e pê dê û pê bavim dibe ku îro rojbûna min be. Saet xweş her hebî. Sağ bî spas mez. Birayê Hijan te kengê û çawa dest bi helbestê kir? Bele. Ne şajbime sala hezar û neh sed û nod û didwa bû. Bernameke dî de min got teqînekî de ku rapekî min jiyana xwe dest da. Wextê şînawî de ne bavê min ew çûn şînawî wext en negîşt min piştî wê çend heyva çûm. Ji ber ku bavê min ew çûn îjayî çûm û salwaçiye me zand hinek Wek min nizanîbûye rastî ne helbest in û ne çi. Min jî gora xwe hinek tişt gotin. Tirkî em navê stranbêjê ku biyayî nabêjin. Min dîtûye ew stran piştî mehekî şûnde bû qilîb. Qilîba wê derket. Dilê xwe min got mev gotiye ew ji kurpê hesiya ku hîsa ku min nivîsî gotiye ya min got belkî tesadîf çêbe ez etar im û ew hunermendekî welatekî ye ne mimkîn e ku hin nêstê me hev bigire ku ew bêje. Dûre çend mehekî diçû dîsa bûyerek em bêjin qewimî dîsa min tiştek nivîsa. Dîsa heman hunermendî, dîsa nivîsî û qilîbayê derxist. Ya min got ev şê îda îca tesadufîye ji ew kê derket yanî ez dibêjim îca tiştek heye. A sisiya jî tiştek ser evîndarîyê wextê ku em xort bûn tiştek serê me de qewimî.

Dûra mamoste me ew kir, ew jî qelîbayê derket hunermendekî di. Min got îca ev demekî tiştek hunerî min de ez dibêjim çêbûye. Îca min zaf televizyonê me Met TV û wê demê Met TV hebû. Min li wan guhdarî kir. Ew kê de bernameyek ya dembêj hebû. Ji bo nava her mirovekî de hunerek heye, mucevherek heye a rastî û bila kes wê mucevherê bi xwe re nebe gorê. Ez ji xwe min kûr, yanî min kûr hatim heta hefteyek jiya min got ev gelo çi ye tana ez dinivîsînim, ez nizam navê wê çi ye. Du virek havalê me ê azadiya welat hat, ew tiştê ku îcar min nivîsandî lê me zan got keko ev helbest in ê tu dinivîsînî. Îca ji wê hinde me dest pê kir û wisa me nivîsand mamoste. Qe helbestên te bûne em bêjin kulam? Na bûer heke epê nehesiya me yanî heke çêbe jî kesî berguhê me nexistî. Ji kerema xwe re tu cardinê ji bo temaşevanên me helbestekê pêşkêş bikî. Serherdû çavê xwe mamoste. Belê. Hem navê pirtûkê rê û rê û hem helbesta ku hat sereke jî em ê bixwînin. Di rêyekê dûr de dimeşim, aliyekî rê û aliyekî min. Çer wextê salê rex min diherikim. Li ber gavê min hêstê min pêlê dikim û diçim diçim û naqedin. Di çavê min de stêrk diravin û stêrk dibin çavê min. Di rê de rewa dibim lê tu ey can pênc wext pê dikevî Gulîstan, Gûristan, Kurdistan rê û rê. Ez Hîtler û Melek, Şêv û Rûş di nav hev de wek bêhna min Kesera min êrê biqelişe. Fîrmeskê min ên berî Hezretê Nuh ê cîhanê dagirtan. Di neqebê de zayîn û mayîn dihildoeşin. Bi cêwî, rêwirê, tîroj û rev Tîroj û heyv di çavê min de stêrk da firin, ji nû ve dixwazim gavekî diperçiqînim herim rê û rê. Belê spas birayê hêja. Niha tu dema ku helbestên xwe dinivîsînî, tu bi pirranî li ser çi mijaran dinivîsînî? Di wî ve jî girêdayî yanî divê ku hinek jê dibêjin ku ew ji berê de di nav helbestvana de em bêjin gengeşikî bi wî rengî heye. Hinek dibêjin divê ku helbest ji bo civakê bê nivîsandin, hinek jî divê na, gere helbest bi tenê ji boî hunerê, ji boî em bêjin senat. tên nivîsandin. Li ser vîyan ez dixwazim hinekî tu bipeyivî. Belê. Mamoste her nivîskarek jiyana ku lê hatî barkirin gora wê hêsê dinivîsîne. Rast e temayê helbestê zehf in wek qaskerî tu qalê kirî em bêjin ser Dem Mûser Evînê tenê ji bûy xwe û carna jî ji bûy çand û zimanê xwe dinivsînî û carna jî tişta ku civatê de tihîn bûy wê dinivsînî. Yanî ev piralî çêdibe. Yanî mirov nikaribe bêje tenê ez ji bûy Evînê dinivsînim an tenê ji boî welat dinivsînim tenê an ji boî civakê çimkî temayê helbestê pir in yanî tenê bêjî ez helbestê ji boî hîsê xwe dinivsînim Ê qers bimîne. Bêje ji bûyî welat jî dinivîsînim, dîsa ê ji bûyî çandê jî ji bûyî çand û zimanê xwe divê ku mirov wa teva bigihîjîne hev dû binivîsîne. Yanî. Dema ku tu em bêjin ew ke wî mijarê di serê xwe de derbas dikî Ti mijarê derbas dikî hê helbestê dinivîsînî ya hema ji nişka va tiştek tê mêjiyê te û tu dinivîsînî? Bele mamosta pirsa min dixwest te girîş wa ew bû. Em bêjin ez pir cara we guhdar vanim civatê de yanî kolanê bi ez dixwazim zêde mirov biaxivin ez hinek tişt wa hîn bime. Em bên tiştek an nişka ve hat bîra min, enî şe digrime, em bêjin êvarê ser diqemtin, an jî civatê de tîpek, hevokek ku nû min nebîstibe, em wê nî şe digrime û êvarî ser dişixulm. Yanî îcar ka serê helbestê be, nava helbestê be, binê helbestê lê ev wê ser wê dixebitim. Didim gelo mû dikare çi ser wê çi lê zêde bike, çi pê ve girê bide û çiqas alê hunerî de kur de kar bîne. Wek mû avahiyê le dike dîwara em bê dike car heye nîvî jî be tiwîl koşekî de cîkî zaf dikî. Ez dixwazim tu helwestekê pêşkêş bikî. Serçave olsun. Serçave. Veçirim. Ez ê îro hilmekê jiyanê bidim an jî ew. Em Ji hev du re spargeh in. Reşî û rijî hevserê hev in. Di reşiyê de çêbûme reng û çavê min li şêva çûne. Piştî sî û çar biharan ji nû biharê de diçim. Havîn jî ker ba min e. Payîz jî li ber temenê min ve dişkê. Di biharan de gul dipişkivin. Ez jî dibim gul. Li ber zivistanê ew jî li ber min dikeve. Bawer dikim ku sersalê me herduyan dagirtî ne. Em ê bi hev re bixeriqin heta ku em li hev veciniqin. Belê mamoste. Gelek gelek spas mala te ava te her bijî saeta te xweş be. Ya te jî xweş mamoste.

Belê temaşevanên hêja em berdewam dikin bernama xwe. Belê birayê hêja dema helbest û nivîsandinê. Kîjan dem? Ya wek mînak. Ez zanim ku tu însanekî oldarî jî. Tu li mêja xwe dikî. Ti dema ku radivî li mêja serê sivê, di sehera sivê de qe te helbest nivîsandiye? Em min pir meraq dikir mûga vê rêya bipirsim. Bele min nivîsandiye. Em bêjin piştî şîvajî em dirişî. Yanî em bêjin berê navbera banga sibê û an jî saet yekê duê şevê jî cerhe. Yanî ne diyare kengî em bêjin ew hêstê helbestî werin. Ew helbesek min nivîsandbû. Dixwaze wê bixwînim an jî. Hema kerem kerem ke. Ji ber ku em dema hî nehatin bernamê got em dixwazin teqez tu wê helbestê carekî di bixwînim got ser çava. Bele. Çi bikim? Çi bikim bi kinc û laşê xwe piştî ku min dil neşuşt? Çi bikim bi dengê tembûr û bilûrê piştî ku dengê Bilalê Hebeş neyê min? Çi bikim neynûk û destê xwe piştî ku li ber ava Zimzimê Hil neyê çi bikim bejn û bala xwe piştî ku ji Xwedê re netawê. Çi bikim qedr û dewlemendiyê piştî ku dilê min de misqalek îman tune be. Çi bikim ji ezman û ziman piştî ku emel tune be. Çi bikim ji ax û xweliyê piştî ku çand û fahm tune be. Çi bikim malê û mal xwe piştî ku girîw ken tune be? Çi bikim ji pênûs û lênûskê piştî ku ilm û zanîn tune be? Çi bikim û çi bikim piştî ku ez tiştekî nû nekim? Ma ez çi bikim? Saeta te xweş, her Sihet hebî. baş te. Niha Ez bawer im her helbestvan dema ku dest bi helbest nivîsandinê dike îhtimalek pir mezin ew ê di bin tesîra helbestvanekî de ya helbestvanan de bimîne. Îcar dema ku meriv ji Çetîn Lodî bipirse bêje gelo kîjan helbest vana li ser te ya kîjan helbest vanê li ser te zêde tesîr kiriye ew ê çi bêje? Ez dixwazim tu hinekî behsa wan jî bikî û tu behsa van helbestvanên me yî kevn hinekî behsa wan jî bikî.

Şêx Şemsedîne Axtepî rastî jî ê ku bêje ne tenê jî helbest van ê ku bêje helbest bin tesîra we de ne me we biwer nakim ku pênûsa we jî qwe be û serketî be. Ji ber wê kê rastî jî ew teva em bêjin ê ku Te got ê ku bin tesîra we êk Seydayê cîgerxwîn yê dijî rehma Xwedê lê be Arjen Arî û wek bavê xwe ê helbestê jî birêz Berkem Bere. Rastî jî tesîra helbestê ser min zehf zêde bin tesîra we de ma û bila neheqîl ê me yê vêga jî nifşa

Ji ber wî meriv erê rast e gelek helbestvanên gewre miletê Kurd afirandiye. Ez bawerim wê hê jî gelek biafirîne. Ez di wê baweriyê de me û ez bawerim ku zimanê Kurdî bive zimanê em bêjin danûstandinê û bive desthilatdar, zimanê desthilatdariyê. Ez bawerim ew ê gelek gelek Helbestvanên mezin hê biafirîne û li ser van gotina jî ez pir zêde dirêj nekim, tu ji kerema xwe ji me re helbestekê pêşkêş bike. Serçavê xwe mamoste. Belê, navê helbestê Qiyamet. Qiyametek heye li welatê min. Her kes bi libas in ji bilî dil û hêstirên me. Şilf û tazî me li şûna baranê, sîskê çekan, li şûna tayrûkê, bomba, li şûna berfê, çavsûrkên xwe, li şûna mijê, Gaz li ser me dibarînin. Ka hêviyên xwe bînin, ka zimanê xwe bînin, ka çavê xwe bînin, ka hevîtirşkê xwe bînin, ka nav hev de bistirênin, hûn ê bibînin bi hûşkegê asiyê we de çik dide. Qiyametek heye welatê min, qiyametek. Gelek gelek spas bi rastî qiyameta me jî pir dûv û dirêj berdewam dike. Eva eva nêzê di sed sal e ku miletê kurd ji bo azadî azadiya xwe ji bo azadiya welatê xwe di nav tekoşînê de ye. Ev tekoşîn qiyameta miletê kurd e û hê bi rastî hê jî qiyameta me. didome bi hêviya ku em bi ser kevin û em mafê xwe em jî bi dest bixin. Ez dixwazim tiştekî din ji birayê xwe bipirsim. Nifşên nû û helbest. Ez dixwazim tu hinekî behsa nifşên nû bikî. Nifşên nû di warê helwestê de di çi astê de ne, him di nivîsandinê de di çi astê de ne, him jî ciwanên keç û xortên Kurda îro li helwestê çiqa guhdarî dikin, çiqa dixwînin, ez dixwazim hinekî ti behsa wî jî bikî. Mamoste serê ewil de vê bêjim, heke ku em xwe mixur werin alê xwendevaniyê de serê pirsa te ewil em a talî bêjin. Rastî jî em heke vê bêjin em tenê vêga nivîskar em xwendevanê hev in. Belê. Yanî ev rastiyekî me yanî hî Tenê ê ku piçekî pêşerojê hêviyê din ne me, em bêjin weke dema ku zanîngeha Artûqlu û em bêjin ya Bingûlê û ya Wanê wa de zimanê kurdî hat xwe ew beşa ziman ew piçekî ye rastî hinek em bêjin wek me nivîskar Ronî em bêjin pêşerojê Me bi çavekî ronî lê renîme ku ku dê me kî hêdî asta fermiyetê de jî dewletê ev ziman qebûl kiriye û xwende wa zêde jî xwendevan çêbûn. Lê heke em vê bêjim yanî ev alekî ji xwendevaniyê Nivîskarê me îro rastî jî ê ku pir jîr hene. Yanî hem havalê me ê jin û ê zilam jî. Lê ew tama ku em bêjin em dixwazin ew tişta ku em wek bapîrê xwe, Wek zirriyeta helbestê dibînin weke me got Ehmedê Xanê û Mele Cizîrî û Feqê Teyran. Lê mixabin em îro helbesta îro de wê tamê wî rihî û wê kelecanê em nabînin. Yanî ev ne ku tevê vatê em pir jîr in, em hinek helbestê, Ku dikin an bin pê ew ne yanî ew bêjin ê ku bêje ez helbez van im. Eke pirtûkê Ehmedê Xanê û Melayê Cizîrî û Faqê Tayra û Baba Tahîr Hûrîyan û Şêx Şemseddînê Axtepî û ev nifşa kevin ê ku em bes ji xwe wek ekol dihesibînin wan nexwînin, Tenê nifşa îro bixwînin rastî jî zêde pêş nakevin. Ew hinekî rûmet lazim e ji helbestê re. Tenê ez çûm pirtûkxanekî min helbest min çendha pirtûk standin. Ew pirsa wî xwediyê wê pirtûkxanê bala min kişand, got, Gelo tu dixwazî di ser pirtûka xwe mezin bî an rastî tu dixwazî zimanê kurdî pêş bixî? Vêga vekirî bi rastî jî ji xwe ev ne ku ez dixwazime çetîn nodî, ser zimanê kurdî pêş bikeve. Ez dixwazim e zimanê kurdî ser çetî nûdî pêş bikeve, mazin bive. Em wek em bêjin ne xulam ewç lê em heqeten hemarê zimanê kurdî ne. Hûn dewrêşê zimanê kurdî ne bavê min. Belê. Ew jî. Rast e wek dengbêj e, wek ew ê dijî çê dibe. Yanî ev e ca her kes ev her zimanî de her wecê de çê dibe. Mamoste helbest û zimanê zimanê ku dinivîsîne Ew piçekî jî girêdaya helwesta wî ye. Wek ku min serê ewil ne ku min gotiye ez ê ser zimanê kurdî pêş bikim. Min got ku heke tu wî kes kurd nemabe, zimanê kurdî nenivîsîne, min bi xwe re peyam da, soz da, min got ez ê zimanê kurdî binivîsim ku heke ez werim girtin, Werim kuştim kevim zindanê çi be bila be ez ê vî zimanê pêş de bim û rastî jî hê jî ye girêdayê me xwedî wê pîvanê me bere. Tu her hevê û saeta te xweş be. Ez dixwazim înca tu ji me re dîsa helbeste kî. Ser çavi mamoste. Belê. Welatê ku ez lê dijîm, mirov bi saxî têne binaxkirin, hestiyê wan jî naxweyên, zimanê xwedê li wan qedexe ye, û reng û simbêlboqên wa jî qedexe ye. Cil û bergê ku dişibin parazvanê wan jî qedexe ye. Welatê ku ez lê dijîm. Gurên peyvê wan qedexe ne, gurên şahiyê me qedexe, gurê me sarinc in li bajarê Hizretê Nûh. Welatê ku ez lê dijîm. Ji bilî Xwedê hemû tişt qedexe ye. Quran û Fetha û Hadîs û navnîşan. Bi navê Xwedê dikujin. Bi Xwedê dikujin. Allahu Ekber! Welatê ku ez lê dijîm. Bi ser û çavê xwe pênûs, bi dilê xwe mîracê dibînim. Bi cîhanê re dinivsînim. Talî mirov dibêjin mirov bûn, mirov in, mirov bûn welatê ku ez lê dijîm. Saete te xweş be. Te her hebî birayê şa. Niha ez dixwazim. Te di hev pirtûk nivîsandiye, Rê û rê û çavên şevînî. Ez dixwazim tu çîroka her du pirtûkê xwe bêjî. Di kîjan şertan de, bi çi awayî te van pirtûkan nivîsand, di kîjan sala de ev pirtûk derketin? Hinekî çîroka pirtûka bêje. Belê mamoste. Ya ewil rê û rê du hezar û Sêzdeha weşanxanêna Îzmîrê Yani çar pênc sal berê. belê hat çapkirin û çavên şêvînî jî Pirtûkxana Jewjel Amedê du hezar û şazdeh de derket û em vê mizgîniyê jî bidin a sisiya jî rê de ye. Baş, mala te a. Mamosta, meriv dema ji dayika xwe dive meriv dive helbest wan ya meriv ji xwe re dibêje wellahî gere ez yanî gelo ez vêga vê îrada xwe tamam bikim ji xwe re bêjim ez ê jî bibim helbestvan. Meriv bi wî awayî dive helbestvan ya ji xwe ji alê dayik ku meriv ji dayika xwe dive ji bi awakî xwedayî ji xwe di hundirê meriv de heye. Li ser xwe bibêjim ew ew ne ku dema ku ez dibêjim ez ê bibe helbestvan mirov dibe helbestvan. Belê. Ew hinek em bêjin weke em bêjin şêx û wan tey hinek elamet. Çet wade mirov dibîne em û bêje heqa te nav oldar e ew hinek tişt mirov dibîne ku weke dema derbazbûyî de min qala ew kê kir min got min hinek tişt dîtin min gotin min dît we ku bûne helbest yanî du hinek tişt mirov ser kûr dibe hûr dibe Wisa têne bîra mirov mû ser wê dinivsîne no rêzkat kevin cû li ber wa vedibin wî awayî tê nivîsîne. Yanî mirov bêje ez helbestvan im ew nabe helbestvanê yanî divê bi rastî ji mejî were ji dil were. Belê. Dîsa ez dixwazim bi vî va girêdayî tiştekî bipirsim. Dema ku hûn helwesta dinivîsin, hûn navekî ji helwesta xwe dikin. Eynî weka ku meriv navek zarokê meriv çêbibin û meriv li wan bike. Yanî tiştekî ku meriv diafirîne û meriv nav lê dike. Gelo wexta hûn nav li we helwest nivîsan û paşiyên û sekinên we got ka ez çi nav lê bikim. Ti hinekî behsa wê wan hestan bikî. Ew bi çi hestan hûn Li carna a ku serê ewil çi hat be dilê mirov, em wê dixine, ez dibêjim ew wê dinivsînim, em bêjin çavên şêvînî. Li car jî heye Heke ku ew mijara ku helbestê de kîja zêde hatibe bi kar anîn, em bêjin an dubare an zêde nav hatibe, car he em wê dixine sere nav, em navê wê lê dikine. Car he a talî ew hevok çi be em wê lê dikine. Yanî nav şert û mercê helbestê de ew diguhere. Belê. Belê mamosta. Ez dixwazim tu ji me re helbesteke din ê bixwînî. Ser çavê xwe mamoste. Em ê Belê. Dema ez welidîm sê hêlê min çiya û çar alê min gur bûn. Bi bavê min baliqbûniya xwe û diya min bi kamilbûniya xwe bi min ceribandibûn. Bavê min bi çiya û diya min bi deştê çûbûn. Ez jî li zimanê pênûsa xwe çûm. Ji bo min çar nav û çar kele amade bûn. Ez nuxuriyên pirtûkên xwe bûm hevî tirşk bûy zimanê xwe û dema ku ez welidîm. Belê mamoste. Belê. Gelek gelek spas bira hêja. Ez dixwazim car dinê vegerim mijara me. Gelo hûn ji ciwanên nûhatê re ên ku dixwazin bibin helbestvan hûn dixwazin çi ji wan re bêjin? Belê. Teqez helbestvanê ku kurdî binivîsînin, çi ziman jî be binivîsînin, divê zimanê dayîka xwe baş fêr bin. Zimanê ku binivîsînin kurdî be, divê zimanê kurdî asta kurdî derê de derbas bin. Em bêjin asta yekem, duyem, sêyem Dibe bin hakîmê zimanê xwe perwerde bin. Adinê jî rastî divê helwestekî wa hebe. Tenê ne ku bêje ez helbestvan im, ez pirtûkekî derxim û ez pî methê xwe wazbedanê paznê xwe bidime we ez helbestvan im we terê kir we çim. Wê demê Heke ku ji xwe piştî ku nivîsan bêje helbesta min baş e, ew hinga ji qewlê mamoste berkem ve xwelî serê xwe tî xwe dikuje. Yanî dema ev xwe bijî bêjim min du pirtûk derxistine û ev helbestvanê herî jîrim û ji min jî hatîtir tune, hinga ez xwe bi zindî dikujim. Ji ber divê teqez zimanê dayika xwe, Zimanê herêma xwe û zimanê perwerdeyê divê va em bêjin çawa ku mêjê de fatiha mû ji ber bike, em bêjin hin rê û rêbazê mêjê divê va rastî jî baş bizan. Divê ku ekolê me teva bixwînin. Yanî dema me gotî em di sê mesela me got Divê arjen arê bixwînin, berken bere xwîne, Mem Ronga bixwîne, Rênaz Jiyan bixwîne, Arfîn Îmida bixwîne divê, Yildiz Çakar bixwîne divê, Roza Metîna divê ku helbestê hem yê îro û hem ku bi ê ekol mesela me got Ehmedê Xanê ê klasîk jî teva baş bizane. Yanî ji nivîsandinê zêdetir divê xwendevanekî jîr be, heya wî ji baş helbestê hebe. Û ew tiştên gotî jî ya herî girîng ji xeynî we jî divê xizmetkarê zimanê xwe be, ne ku bêje ez ser bilind dibim. Zimanê wî ser wî bilind be. Pîvan jî divê ev be gor min. Belê. Mamosta ji bo dahatuya tu projeyên te hene? Tu dixwazî çi bikî? Bele mamoste ya te min got du pirtûkê me hene a sisiya rê de ye Xwedê hez ke û romanek jî min nivîsandiye piştî wê jî Gelek gelek. Piştî wê jî min niyet e em ji ber ku Em dihîn e. Ez dixwazim me dihê û gundê wê wek antolojiyekî min niyete ser bixwe bi tim binivsînim. Fermiya tê de ne şer ji me şêst û du gund in lê tevr û em bêjin mezra jî sed gund qede. Min niyete belkî va meha an jî piştê serê salê teqas min niyete dest pê bikîme. û înşellah ew ê jî berhev kime û wek dijîm teyîb kurdî de kurdîya me de a reş û ta dibêjin e dibêjin lê napêjin çend heb derhêner ji me re gotin jiyana te ji hinek nivîskarê di balkêştir e. Ku ji ber ku te dibistana seretayî xwendiye û te asta mamoste zimanê kurdî qedandiye, te hem etarî û hem nivîskar î. Ku em ê ji te re ez dixwazim me rastî filîmek ku em ê ji te re çêkin û belgeselekî Qilî Bekî, Îcar halê hazir weke di serê ewil de min gotî dibêjin û lê napêjin, înşella ev jî pek were ez ê wek din jî hinek tişt hene ew hît tam ser wa çixûnim bila jî çêbin înşella mê wa jî rojê pêcetir de bîne ziman. Xwe re car dinê ji me re helwestekê bixwîne. Em dixwazin te guhdarî bikin bravo. Sağ ol em temaşevana Zêde jî nexeniqînin û ji me aciz nebin. Na. Razber, êdî tu nedibirî jiyan kelî ye. Tune bûnya te min dikelijîne. Îro kîro jî naxwiliqe ji ku ji ber ku tu çavê min de nexwiliqiyî. Dilê min tev û ji vir de bûne çavê min, peyvê min tev li bûne ristikvan û çavê min ên ewrî li hêviya çavê te ê xumxumî ne. Dengê xwe di şêvan de dipelînim. Îşiv jarbonî jî li ber xwe dikeve. Min vê şevaqê de kincekî de hêviyên xwe li darka evînê, xewnê xwe jî bi xwe re daliqandim. Lê hî jî tu nav kincê xwe de razber bûyî. Razber bûyî.

Çi bikin? Çi em bêjin erk li ser milê wan in? Ez dixwazim tu behsa wî bikî û em car dinê bi helwestekî te em bernama xwe bi dawî bikin. Belê mamoste. Em rastî jî heke li xwe min kûr werin, em wek nivîskarê kurd, wek rewşenbîr, wek ronak rastî jî tişta ku ketî ser milê me ez wê wariyê de me me pêk nanî. Yanî em hinekî vekirî bêjin em newêrek man. Hev qey ku tişta ku welatê me de hatî kirin neheqî û kocberî û û zilm û wek tiştê din ev trajediyê ku û kesî daxuyanek neda û kes nebû dev e berdev kê vî gelî. Lê em vê wek navê xwe zanin e nivîskar Rûmeta vî geliye, em bêjin wijdana vî geliye, eke ku rast be, pir hêvî tê kirin. Pir cara ji ber ku min got ez atar im, el kola nadigerim. Ku hûn dibêjin em nivîskar in, em zimanê dayikê, em zimanê Xwedê, em zimanê ayetê xwe yê di ela diparêzin, hûn wê dibêjin e, hûn wek el-eloka xwe, wek şamiya din e nîşandan, lê rastî jî me hûn ti derî neytin. Tenê şewta me nime ma we tenê bû. Herhalde hûn nivîskariyê tenê odeyek tariyek de ber mûmekî nivîsandinê hûn bînin. Lê mixabin

Çimkî em lal man, mixabin. Înşella ji vir pê de ew neweriya me ji me wek xewnekî şêva bifûre û em li xwe mikur werin û tiştekî herî piçûk jî çêbe em bine berdevkê vî gelî, em bêjin em ê vî gelî ne û tişta ku em bêjin ji xeynî rastiyê tût jî zimanê me dernê. Em silav û rêzê xwe temamê temeşevanê Çarpel TV'î re dikin û kê masîkî me hebe em li wirîna xwe dixwazin û wext û demê we şêve xweş be. Belê temaşevan nihêja Çetîn Lodî dibêje helbestvan, nivîskar û rewşenbîrên Kurd,

Belê mamoste ev helbesta ku ez bêjim ji xwe ser rewşenbîr û rûnakbîrê me ye. Hunermend, heçî em hunermend in, daxwazî, pêşî, ronî, dewlemend û serkêş in. Tiştê piçûk keyfxweş, zimanxweş û gula geş in. Paqrawan û hês, bilbil û qerîn dimeşin. Dîroknas û rênas in. Azadîxwaz û destman in. Rêçika welatê rojê dipejirînin û rêzan in. Ji ber axîna welat, ez ê qerîn xweş lêxim, ma hûn jî nabêjin. Ji nava xewa şêrîn re din çar çavxew herfekî dinivsînim, da hûn rabin şiyar bin li hev dû bînin. Em ê gulê av bidin, da ku hûn bêhn bikin, şên û jîn bin. Êşên zilmê li we dibarînin û bedena me de derbas dibe, em diqîrin. Pê hêvî nemînin, sond û peyman, rojên xweş û ngeş em ê ji we re bifitilînin. Belê. Belê. Spas bira hêja. Temaşevanên hêja, em car dinê hatin dawiya bernameya Rengên jiyanê hetanî bernameyeke din ê, bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.